my people una do una wey be say no be the first time when i dey reach my channel be this una welcome back una wey be say na the first time when i dey take una two kurokuro i see me na be this welcome to my channel my name na summer before i continue today video may i quickly remind you say you see that red button there where they write subscribe uh-huh, make you click am so that you go subscribe after that make you click the bell sign so that anytime i upload new video you go hear the pan notification say i don upload new video uh-huh, na so una do well for so for this video I wan talk the matter wey be say e dey news recently up and down. Ehem. The matter, I don read am for this side, watch the video here, hear the discussion up and down. But I never really, I never really put mouth. Today I say make I put mouth. So this matter na about one girl. This girl, they be they say na 15 year old girl this girl be. Mhm. but the, um, they say this girl be. They come show this video, be say the girl they marry one uh, bobo wey dey say the bobo get wetin dem dey call wetin oyibo dey call down syndrome uh-huh. Uh-huh. but dem come show this wedding when dem show this wedding you know dey look the small girl fifteen year old girl carry small pikin for hand fifteen year old girl don already born some people dey talk for the comment say eh no be small pikin again na she don already born nobody know as e take get the belle take god born her pikin whether the belle wey e get the man wey follow waka to get that belle whether na by force dem force the girl do the thing abi the girl just do the thing with her own mind nobody tell us other one una know say for our country all this kind thing dey happen sometimes wey be say small girl somebody force am nobody go know the story they go just leave am like that no na today we know na for our country e dey happen well well wey be say small girl one man don dey shook body for her body before nobody go know the girl fit no get liver to tell anybody wetin don happen don happen but dem no go they no talk wetin make the girl get belle born pikin already fifteen year old girl 15 year old girl wey suppose to still dey school 15 year old e carry small pikin for hand dem come carry am dey give dem come carry am dey give this man make the man marry my own na say i no dey discriminate e no matter whether person get problem if the person na down syndrome abi no e no matter e no matter whether the na man wey get uh, one problem or the other that one no be where the problem dey

so how how people go do that i come read somewhere say they say the family they say the family of the bobo say they wan make the bobo born pikin make e born pikin make e born im own pikin na im make dem just arrange this whole thing shey na must to born pikin no be must to born pikin na eh i no i no understand na wetin i read for internet i dey talk so my own thing na say if the bobo no tell una say e wan marry and then the girl no be him dey say me and the bobo we fall in love say we wan marry each other why they go dey arrange all this kind thing e no good na me i get children me i get children me i get children i get daughter wey dey uh, 16 this year now i go make 17 i get another one wey just turn 15 dem dey school i no go happy say my pikin of that age dey go marry dey go marry husband for that small age eh

but this one wey dey see na no be say i no sure say na that bobo decide say he wan marry this girl so the thing no good for eye at all e no good for eye i no know whether una see this news i just say make i share this news they come show another news again they come say one girl like that don say he hear say the bobo get brother wey get money say as the bobo get brother wey get money he go marry the bobo he no mind he go marry the bobo say he need the money say but jira say before he go start am say the bobo brother wey get money go first start business for am say he no mind he go marry am say as they say the other girl no dey age no dey for the right age say he dey the right age say he be eighteen abi nineteen he ready to marry the bobo because they say the bobo the bobo brother get money na so dem talk o uh-huh. so i no know whether i go work out for those for those one at least she decide say she wan do but she don make her clear say na she don already make her clear say na money you wan take do am so she no hide her i, I like those people wey no dey hide their mind wey no dey pretend she talk her own from day one uh-huh. but I, my people how una see this kind thing whether i no know whether una see this news if una see am una let me know how una see this kind matter for person wey get down syndrome wey no fit make decision to dey marry small girl of fifteen years wey never reach to dey decide that kind thing for her life and to even see say sixteen year old girl already get pikin how una see this matter because me i no believe say na ordinary eye that girl take carry belle for the, at the age of fifteen fifteen eh and even for the whole thing they never even show the papa and the mama wey born this pikin ma- wey born this girl whether wetin be their own opinion for the matter they no even show the girl papa and mama wey born am make we know how they take agree for this kind matter wetin be una mind make una put mouth for this matter make una write comment make i know wetin be una mind for this matter my people as i don talk reach like that make i leave am for there eh until, ne- until next time una do well say una come watch my video until next time una bye bye yo una bye bye.